Ollaa Makkaati maarree jedheen. Akkamitti ollaa Makkaa jetta biyya Shaam Basraa irraa dhufaa jira jedheen. Jennaan kiiloomeetiriin isin deemtanii dhuftan xiqqaadha jedheen. Ani akka hajjii godhuuf maatii kiyya biraa bahee waggaa shan guutuu har'a deemaa jira jedheen.

siinqii kiyya itti makadhe itti dabaladhe amna naa hafe itti fufa jedheen. Bakka ammas siinqiin na jalaa dhumu mana na- ganda namaa goree mana namaa ijaaree anaatsii tahee bifa kanaan deemee waggaa shan booda makkaan seenaa jira jedheen. Kanaaf seenaan hajjiidhaa wagguma torbaatamaa as bara 1946 irraa xayyaarri eegale akka addunyaatti Hajjii kan namni xayyaaraan hajjuu eegale bara 1946. Achi dura bara 199 irraa gaafa Dawlaa Uthmaaniyyaa jirtu baaburaan ilmi namaa gara hajjii dhufu eegale. Biyya keenya Itoophiyaa irraa namni gaafa hajjii godhu fakkeenyaaf xarafa Itoophiyaa Baale irraa wayita ka'u nama Baatii sagal deemu jira. Baatii sagal karaa kanatti dhukkubsataa, rakkataa, shiftaadhaan qabamaa, karaa kana guutuu qaxxaamuree wayta inni Madiinaa Rasuula Rabbii yookiin Makka gahu baatiin sagal gahee jira. Ulamaa'uma nu beeknu keessaa jechuu. Har'a hajjiin bishaan dhugaa, bunaaf shaayii jijjiiraa, Qurxummii feeta moo lukkuu feeta jedhaa xayyaara keessatti warri keessummeessu taata nyaata isaa filachiisaa bashannana kanaan biyya makkaatti gad bu'a namni. Warri hajjii deemtan akka akka ruuhiin hajjii isin harkaan duune mi'aan hajjii akka isin harkaan dhaamne haalli isinii mijate qilleensi bareedaan nyaatni bareedaan urgaahan Firaashni bareedaan isinii dhihaatu akka hajjii isin harkaan balleessine. Yaa warra hajjii jirtan, yaa warra Arafa deemtan, warra biyya biyya bakka Mina Mina deemtan, dachee Nabiyooni Rabbii keessa naanna'an, Nabiyallaahi Ibraahiim, achi dura Nabiyallaahi Huudiif Saalih, Nabiyallaahi Yuunus ibnu Mattaa, Nabi Muusaan, hatta Aakhiru Zamaan Nabiyallaahi Iisaalleen gaafa Dajjaaliin ajjeesuuf bu'u biyya san dhaquu taa'u. Biyya kabajamaa san dhayxan. Social median akka hajjii teessan isin harkaan balleessine amaana. Akka hamiin jette jetteen kijibni, lolli, aariin, namaan wal mormuun, nama tuffachuun, jechaan nama waraanuun hajjii teessan isin harkaan balleessine amaanaa warra hajjii deemeeti. Hajjiin rabbumatu namaa fila malee qabeenya qabaataniif hajjiin dhaqan. Viizaan hajjiidhaa Warra imbaasii ardii irraa namaan muramu imbaasii samii irraa rabbi namaa kuta. Irra hedduu namni hajjii godhu hiyyeessa ta'uu beeytanii? Irra hedduun isaa warra baadiyaa ta'uu beeytanii warra hajjii godhu addunyaa tanarra gaafa dhayxan agartan. Nama abbootii qabeenya gurguddoo qabeenya biliyeenaan lakkaa'u Ameerikaa kiiloomeetirii kuma kudha sadii rabbi isaa laaffise, Awustiraaliyaa kiiloomeetirii kuma kudha lama rabbi isaa laaffise, asuma kiiloomeetirii kuma takkaa fi dhibba ja'a Addis Ababa irraa haga Makkaa kiiloomeetirii kuma takkaa fi dhibba ja'a. Asuma rabbi isa dhoggate. Kun yoo nu garsiise wanni inni nu garsiisu hajjii birrii nama hin fiddu. Wanni hajjii nama fidu sirrii birrii. Ee, Wanni hajjii nama fidu qudraa miti qadara. Tola rabbiitu achi nama dhaabaa. Kanaaf warri immoo addunyaa keessa jirta warri carraan hajjiidhaa isin hin dhaqqabin. Guyyoonni haftee kun guyyoota warqiiti. Ashru Dhil-Hijjaa jechuun guyyaa kabajamaa, ulfaataa, guyyaa Ramadaana min awwalihi ila akhirihi caalu. Garuu garuu wanti ilmi namaa hedduun keessas sobameef sadarkaa guyyaa kurnan Dhul-Hijjaa kun qabu wanti namni hedduun dhabeef Be wallaalee fi uma lama. Tokkoffaa sheyxaanni hin hidhamu isii keessa. Sheyxaanni gadhiifamee jiru kuni akka namni sadarkaa fi kabajaa fi badhaasa badhaadhina guddaa kana argatu akka namni hin goone akka namni san hin hojjenne sheyxaanatu gaflaa namarra ka'a. Waan hin hidhamneef sheyxaanni. Lammaffaa warrummaan gatii fi sadarkaa guyyoota kanaa beekullee Da'waan, khuxbaan, miidiyaa gubbattii fi masjidaa fi iddoolee adda addaatti ergaan dabru hin jiru. Haga sadarkaa dhabamaati jechuu dandeessa. Sadarkaa dhabamaa. Kun hun lamaan gaafa wal argate shayxaanni gad dhiifamuu fi khayrii waan kanaa dhokatuun gaafa wal argate fi amaanillah. Har'allee nama guyyoota kurnan kana keessa taa'ee as gubbatti miidiyaa kana gubbatti ta'ee lafarratti ta'ee nama hamatu, dhiiga namaa dhugu, nama xiqqeessu, nama arrabsu, duuba deemee nama qotu. Guyyaan Rabbiin jazaa gaafa namni waggaa dhufuun deebitaa eenyu sitti hime? Yookiin dhumtii ashura dilhijjaadhaa duniyaa tana gubbatti ati qabdu tana qofa ta'uu dandeessi. Dargaggoota meeqa sooshaal miidiyaa kana gubbatti feemasii ta'an Dhiiraa dubartirraa. Osoo ati akkana ija keetiin laaltu qabri dhuma meeqa beektati? Jarri maa dhabamanii ati maa hafte? Abaaramanii ati eebbifamtee haftee? Bitee maaliif seenaa kee nyaatta? Baarakallahu fiikum. Kanaaf Deebi'ee of laaluu qaba namni. Daa'imaa miti waggaa guutuu umrii guutuu namni akka ijoollee daa'imaa homa tokkorra turuun dhoqqee malaaquun nama gudaa ta'uu dhabuun osoo gorsi bitaa mirgaan namatti dhangala'u asiif achiin osoo ulamaa'ni rabbi sodaadhaa jedhu har'a hayyuun gara dubbatuun dhabeera. Yoo xiqqo hayyuun dhufee dhimma tokkorra dubbate bitaa mirgaan akka saree itti yaa'ee bitaa mirgaan nyaata namni. Gorsi illee harama ta'a jira. Isin nu gorsaa jedhaan aalima guddaadhaan eessaa dhufe takkaa seenaa keessatti haasofni fofokkataan har'a gayyaa'aa jiru. Jechoonni fofokkataan tuffiin hayyuudhaa beekaa aalimaa mukarraa dhalate moo ummanni kun ummatuma nu beeknurraa dhalate adda wallaalta bara. Homa feete hojjedhu fidi dhaabbata wahii dhaabi waldaa wahii ijaari Waan ummata bor tajaajilu ofiillee fayyadamee namni bor ilma namaallee fayyada jedhu wama feete yoo ati fidde gad fuudhanii arrabsuu, itti duuluu, xiqqeessuu maal argata qooyi? Keessatti nuti akka ummata ummata ootti guutuullee jechuu baadhu akka ummata ootti baarakallahu fiikum na ulfaadha nuti akka ummata moo guddisan mana keessaa nu bade moo abaarsa wahii qabna. Ka wal hin ta'inaa wal dhayaa godinaan, lagaan, mas, naannoodhaan, garee wahiitiin, waldaa wahiitiin ijaaramaa, daaraa wal godhaa, wal caccabsaa, wal burkuteessaa jedhan. Baale lafaa ka'ee yoo fakkeenyaa Jimmaan arrabse maal argata? Jimma lafaa ka'ee yoo Arsii arrabse maal argata? Harargeen lafaa ka'ee yoo Walloon arrabse maal argata? Ummanni kun foon akka tokkooti, hidda tokko, akkamitti deebi'ee namni harka ofii qaama ofii nyaata namni akkamitti deebi'ee qaama ofii nyaata? Akka itti bareddan hin agarree gaafa wal bira dhaabbattanii dhukkubsataa keessan yaalattanii osoo gandaan wal hin qoodne miidiyaa kana gubbatti baatanii deeggarsa walii gootanii ka boohe imimmaan irraa hixanii ka daare itti uffiftanii ka beelahe nyaachiftanii quubsitan akka itti bareddan hin garree gaafa san. Maaltu bareedina san deebi'ee isin dhooggammoo? Kanaaf Of qabuu fi wal qabuu haa barru. Namni yoo of qabe kibriita itti aanu yoo asitti of qabe namni ibidda qoraan tokkotti ibidda dhaamsuuni qoraanuma itti dabaluu dhabu irraa jalqabaa jetti Oromoon ibidda dhaamsuun. Yoo Fitnaa wahii ka'i ati itti hin dabalamin dhiisi. Atille qoraan tokkoon bobeessita kophaa kee waan ta'eef. Kanaaf guyyoota kana keessa ummata keenya kabajamaa ulfaadhaa galatoomaa warri gastii fi artan ulfaadhaa galatoomaa. Namatu gubbarraa natti bilbilaa jira. Sababa san sagaleen adda ciccitaa jira yoo isin biratti sagaleen kan ciccitaa jiraatu ta'e. Guyyoota kana keessa guyyaa Rabbi si milkeessu hin beektu. Rakkoo heddu si jira. Ibiddi jireenyaa mana keessaa fi garaa kee keessaa ol si guba. Akka namaa ijaarrattee waa lafaan qabdu, bultii ijaarrattee lafaan qabdu. Akka namaa waa wali kuufattee lafaan qabduu barattee beekumsa mataan qabdu maquma qofaan jirtaa beezikaala filtarii qilqilleeffatuu fi uffata hidha godh uffataniituma bakka bashannana dhaqanii suuraa ka'u viidiyoo ka'uu fi bakkuma mana wahii jala dhaabatanii ka'uu malee maaltu akka si jiru hin beektu jireenya akkanatti bitaa mirgaan si yuuse kana akka rabbi sirraa cal'isiisu. Tartiiba jireenyaa Rabbi sii deebisu guyyoota kana keessa mee halkan gizee tokko ka'i yaa Rabbi jedhi Rabbi yaa Rabbi ni beekta ilaahii kiyya akkan si malee hin qabne Rabbiin an qabu si qofa laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min adhaalimiin harkuma kiyyaan of miidhee of dhahe yakka kiyya naa araarami jedhi Rabbiin Jiruu kiyya sin na fide addunyaa tana si malee Yoo markaba kee yaabbatan malee galaanni fitna nama nyaata markaba keetirra na kaahadhu jedhiin Rabbiin Yoo rahmata keetiin haada rahmata keeti gad na dhiifte malee qileen kun na nyaata jedhiin Barri bara fitnaati iimaanaan ganna dhaabi chikkaala iimaanaatiin Barri bara bubbeen fitnaa bitaa mirgatti ol nama harguftu Haxirii keetiin tika keetiin na tiksa jedhiin. Jiruu tiyyallee fuuldura kiyyallee ka dabrellee addunyaa har'aallee akiraa borillee sitti kennee libsuu ijaa takkaan ofitti nan gatinii of malee jedhiin rabbiin. Qabadhee karaa kee. Lamuu gad hin dhiisu. Dhugaatii bishaanii caala salaata naa laaffisi. Lafee fi foon kiyyaan dhiiga Qur'aanaa walitti na maki. Sunnaa Nabiyyii kiyyaa faayaa fi taaja, ulfinaa fi sharafa kiyya naa godhi jedhiin Rabbiin. Wallaahi wa billaah. Agarrellee, dhageenyellee, muramellee, beekamellee namni Rabbiin kadhate takkaa salphate hin beeku. takka intalatu yaa rabbi yaani na ajjeese isii mas- al mana keessaa jettu alaa mu'azzinni allahu akbar allahu akbar jedhe adana baase guddati rabbi ka'annahu jawaab akka waan deebii intala takka gaafatanii yaanni akkas isa cinqe sun eessa sirraa dhaqe jennaan sujuuda keessa narraa kufe jetteen waan ati minxaafii fi sijaadaa San irratti ati haa arraaggafattu ofirraa gadi haa arguftu sumatu beeka. Ashura Dhilhijjaa guyyoota kurnan Dhulhijjaa. Leeylatul Qadri Ramadaana keessa jirti guyyoota kurnan dhumaa. Garuu halkan isii hin beekamu. Garuu guyyaan Arafaa kurnan Ashura Dhilhijjaa keessa jirti guyyaan isii immoo hin beekama. Guyyaa Rabbi ummata Muhammad hunda araaramu warra keessa isaa kana banee an sitti of kenne jedheen hundaa Rabbi araaramu Arafaan dhufaa jira. Guyyaa Arafaa guyyaa gabroonni Rabbi ibidda jahannam irraa bilisooman. Guyyaa namni waan kadhate hunda takka takka Rabbi irraa guuratu fudhatu. Guyyaa nama jilbiinfatee akka salafni dur Abdullah Mubaarak sababa ma'asiyaa kiyyaa ummata kana hin hongessini naallee araarami jara kanaallee araarami jedhu guyyaa arafaa santu dhufaa jira. Osommaa viidiyoo tiktookii akkan ol har'a ol haatu guyyatti viidiyoo dhibba sadi dhibba afur viidiyoo kuma tokko laaltu ka beekumsa tokko matas hin daballe imaana tokko qomas hin daballe mindaa ta'ee birrii kiisiis hin galle. Dhoqqeema asii namni ol dhiitu kaan ka wal ari'u kaan ka asii wal tumu kan asii wal, wal afuufu ka asii wal arrabsu ka asii shubbisu ka asii gangalatu kana hunda ol haatee arraba viidiyoo kana ol guurtee ol guurtee dhoqqeen kun mataa kana keessa gad si yaa'e si yaa'e hirriba osoo kana goraa gortu hirribni siin kuta yoo hirribaa kaate osoo of coophaa fi dhoqqee fuularra hin dhiqatin kanatti yoom mataan namaa tasgabbii argata. Yoo mataa namaa tasgabbii argatu maa sa'aatii wayii hin goone xiqqoo malee ta'u. Jaarsummaa taa'u tiktok viidiyoo olii gadi oofu. Masjida seenu khutbaa keessatti viidiyoo laala. Konkolaataa keessa ta'u viidiyoo laala. Xiqqooma quraanaan agartu nama harkatti yeroo ammaa quraana kitaabuma wayii isaa dubbisuun argitu. Daqiiqaa shan obsee taa'ee si dhaggeeffachuu hin danda'u mobaayila qaata kiisii baasee goraagguruu eegale. Sadarkaa kanatti tortora sammuu sammuu dhoqqaa'e. Sammuun dhokkaa dhoqqaa'ee bukaa'e. Guyyarraa nama nama arrabsu nama nama xiqqeessu yoo laalaa oolte atilleen booda arrabsaa akka taatu beekta nama arrabsu. Kanaaf namni of baruu qaba namni. Eessa deemaa jira garam deemaa jira. Bakkuma arganitti lixuu akka tiisisaa bakkuma seenan hundatti akka akka saree raqa hundarraa dutuu akka tiisisaa madaa hundarra taa'uu ati ummata ummata nabi Muhammad hoogganaa isaati bar. Kanaaf ummata keenya ulfaadha galatoomaa waan na dhageeffattaniif gorsaa laayivii qofa laallee Life itti hin daballe jireenyatti rabbi nu harka hin godhini insha allah haga guyyaa ciidaatti galgala hunda tamsaasa laayivii kanarratti ka wal agaru ta'a fees tiktookiin kiyyallee jidduu kan akka waan uggura irra ka'anii guruupiitu gurmaa'ee narra duulaa jira ta'een beeku yeroo tokko wayyaa wayitu tokkon dhabama akka nama durru sagaleen isaa Nama dhibba kuma tokkon lallabu ergasii afaan cuqqaalanii sagaleen isaa nama tokkoo lama dhageessuu qofa na harkaa ta'e. Saniif balbala isaa banuu fi mana oowwisuu ibidda jala afuufuu waan jedhamu san ibidda jala tuquu isa saniin dhufe yoo Rabbiin keenya fedhe inshaa Allah waa'ee seenaa hajjii gadaa durirraa qabee haga gadaa keenyaatti moototii islaamaa khulafaa'u raashidiin irraa qabee haga mootummaa abbaa jifaaritti Hajjiin akkam keessa akka ture seenaa bal'aa kan waliin ilaallu ta'a. Warroonni laayikii, sheerii, akkasuma giiftii gargaraa naa kennuudhaan teessanii na dhageeffataa turtan cufa keessan mata mataa keessaniin rahmani Rabbii isinitti haa dhangala'u. Boolla rakkoo keessaa Rabbi isin haa baasu. Bakka dhaquuf yaaddan saniin Rabbi walitti isin haa ba'su. Waggaa dhufu ka wanni hundi isinirraa jijjiiramte, ka garaan keessan fayyee garaa ha- raahatti bahe Rabbi isin haa taasisu. Tartiiba jireenyaa keessa Rabbi isin haa kaa'u. Nama of bira taree ilma namaatiif jiraatu, addunyaa tanaaf jiraatu. Seenaa bareedduu addunyaa tanarra kaa'ee dabru Rabbi isin haa taasisu. Gubata garaa keessanii san qabbana rahmata isaatiin Rabbi isin haa qabbaneessu. Jaalalaa fi jannata ofii Rabbi isinii haa kennu. Shiraa fi sharrii isinitti xaxamaa jiru hunda Rabbi abbicha deebise isinirraa haa lafan dhahu. Shira sharrii jinnii fi insii illee hunda isaatu Rabbiin rasaas ofiitti rukute daara isaa haa godhu. Boolla isinii qotame hunda ka ittiin ol kortan Rabbi isinii haa taasisu ka ittiin ol baatan ka itti kuftanii miti. Nama namaaf jiraatu biyyaaf jiraatu. lafeef jiraatu biyya ummata isaatiif jiraatu rabbi isin haa taasisu nama gurguramaa bakka adda addaa sharafamaa lafaa fi lafeen deemu rabbi isin hin taasisinii nu ulfaadha galatoomaa isin jaalladha wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatu.